Naende nengaki ende engiya minto mwanyagetinge koumerana ase ekeoroki mang'ana eke, na gosemania igoro ye ching'encho chingako noboroso bwaito buna mwanyagetinge. Naende riache riaba rituko rie enogo yaito, yaani Mat tang international day, nataka gokoererana tiga togenderere koimanya ase chingako, oboroso. nechinyigekero chiaito buna mwanyagetinga. Aa, ase amatuko aetire twabeire tokoborania na koerera igoro y'amarieta, aa naende ngachaka kobainyori na ng'aki togotiana naende ng'ai tokoruka ruka oo naende ng'ai togochi gochia, ontagete minto oinyore iga, O erieta riao igo ribwate a lot of history ase obogima bwao buna omogusii. In our names ase amarieta aito nao tobwate chingako chiekegusii nao tobwate oboroso bwaito nao tobwate ng'ai tokorugo korwa naende ng'ai togochi nao nao omonto agotumia erieta riao gokomanya buya na eki kere egento ekiya ase egento tokoroka identity egesongo. Igo minto mwanyagetinge imanye. Naende manya erieta riao ng'ai rikoro, naende inki ribwate ase aye, ekiagera negento ekiya sana ekero obwate obomanyi igoro y'erieta riao. to- na- twatianire twarure ase chinyomba nenchera chigotiana, tari chionsi pi toranyare, nonya na amarieta aya, igo tokwegera aria make toranyare, erinde omanye ng'a ng'a ng'aki amarieta achete. Naye ochake kweboria erieta riao ng'a eri riruete naende oborie ng'a inki riabwate eng'encho yaye ninki erinde bwemanye buya inki kwarokeretwe erieta eri. Na erieta ndibwate obosokoro ime yaye na ebirecha bioria orokire. Igo nabo erieta riko determine, nabo rikorua enchera ogwechoka ne enchera okwe okweimokia ase ase egesaku gieto kia omogusii. Tiga ntebe iga, ogwetogi kori nakoro ko nkwarenge a kwa eng'encho mono, na ekero bagoteba ng'a monto orire engoge gose monto orire enchari gose engubo, gose monto orire su monto orire enchage. Ekero agoteba na monto orire enchage takuna magesaku kanyuma ache minto agwo okwo nakwo ogoteba na tocha onyuome korwa seito gose orosie boiri bwa ng'ombe gocha seito okwo nakwo okonywa amache toigwane manya ekegusii takuna magesaku gose tanywa amache torosi boiri. Ase okonywa amache gocha seito, gose tokunama gokunama yaani nokorosia eamate yende. Yaani okwo nogo nogosiganwa na konyuomwa. Igo tori gochi gokunama gesaku giaito, gose tori konyuoma gochia seito, ekiagera kwarire engogĩ, gose kwarire engubo, gose kwarire enchogu, gose kwarire engo. Eki naki kegokana. Na ekero giakanire igo, oko nokobeka chimbebe ase abanto baria, kobwatana nerieta okorokwa. Tiga ngotomanye, amarieta iga agocha, agacha orality of history, yaani buna amarieta iga akogacha estory, Engencho ya erieta erio ng'ai riaruete, naende inki ochete korirokerwa. Nabo orariroku buna ekerecha, gose ekero ki'ebiro ne chingaki egento kiaba kiaire erieta erio. Nonya ne chinsemo ao ao ne chingongo, nkoroku chire amarieta ase engencho y'egento kiabete ororo, gose ase engencho y'abanto bare ororo. Aa, oko nakwo ogoteba iga. Amarieta aito amange, iga akorwa ase e- e- ebitomenyete nabio, na ebigokorekana ase tomenyete, ebi ebitoetanaine na ebiro ebigokorekana ebire ebio. Iga ekero egento kiabeire, nabo gekorokwa erieta, ekero kiarokirwe erieta, kwariegwa, eki gia keep history of that thing. Ekero omonto akorokwa erieta eri, mwamanya negento eke nkiabete, naende ase engencho kiabete, naki erieta eri arorete. Oko oyorokire ning'o? Nyarebe oyo mochokoro oye, gose oyo nere, gose oyo mwana oye, igo igo, gose eke negechongi no, eh, gose mwana oria, gose mochokoro oria oye, yaani erieta eri rikobogoria. Ng'a ehistory iri kobogoria obomanyi igoro y'eki kiabete. Igo chaka kwebori rero erieta riao incriminate, erieta riao ing'encho ki ribwate, erieta riao inki okorokerwa bo. Onye gokorokwa amarieta egesongo oka, manya nabo oranyare gose okarokire esese ya ng'umbu, ekiagera ntokomanya esese buna bakoroka, gose okarokwa egento gete otamanyeti. Erokwe erieta riao. Aah toise gochaka koramanye amarieta make iga ekiagera tokonyanyara onsi pi. Amarieta naro akorwa ase ching'iti chi'orosana gose emete ase gwatokerete gose eki barengereretie abakoro baito riria okorokwa mmh buna bono Nyabengi. Erieta Nyabengi nigo rikorwa ase ekebengi Ekebengi is a wild dog. Kera chisese echi chiachete chinyinge chigoonchokana emechie, abanto babagete naye ebibengi ebi biarwa. Riria bakonya koborania abana mbare baiboire engaki eywo, eh, engaki eywo ekero ebibengi biachete, bigaichora bigochanda abanto, abana abwo barogetwe nyabengi. Igo eng'encho nero nki barokerwe nyabengi. Iga onye omonto okorokwa nyabengi, ekebengi nkere ime, inki kiabete ng'aki achete korokwa nyabengi? Mh, kwanyora omonto akorokwa gesimba, korwa ase egesimba, egesimba neng'iti nero yende yorosana. Iga ebisimba mbiachandete abanto engaki gete, Eh, omwana oyo agatoka, ah, ase eng'encho y'ebisimba bichandete abanto engaki eyio, akarokwa gesimba. Ekero arokwu gesimba, nacha asire, nabo omwana oye gose omochokoro oria oye akorokwa gesimba, erieta eria abwate eng'encho rianya kogenderera, rianya gotonya na ebisimba mbiachete engaki ete omonto akaiborwa akarokwa gesimba. Gesimba oyo nere oyo omwababa. Twamanya korwa agwo, aye ntwamanye nonya goika arenge omotwari buna Nyamumba gose onde eh, kwanyora erieta eri nonya riichire ase abwo barenge buna nabatwari. Egesimba mbora egesimba egesongo gekorokwa efox ekiagera nakabwate ne wolf, wolf is different. Egwofu na ekebwe, ntoraroke abanto bibwe ee bono. Aya, erieta buna boera, okoerera eh, egento gekoiki aerera eh, boera no riruete agwo, abanto bakarokwa boera gose gose na erongo eria yaererete gose na obokima bwaererete, rakini kwanyora buna boera no riruete agwo. Mh. Amarieta, amarieta akorwa ase egento kia gokorekana ase eminto. Ekero okoigwa buna Sagero, omonto ekero akorokwa Sagero, kwamana na eri- na erieta riruete ase esagero. Esagero ninki? Esagero egesongo na ostrich, na enyoni ebwate chimbero chia ogokumia ekero ekominyoka nere ekorokwa sagero. Igo ekero omonto, esagero, igo ekero omonto akorokwa sagero, oyio arokire Ekero enyoni eye yarorekanete gose yaachete engaki eyio, naende erieta erio rikabwata, bono nabo abanto bande bakorokwa korwa ase oria orogetwe engaki eyio. Amarieta namange abagusii, naende kera erieta ribwate eng'encho yaye. Ko amarieta naro okonyora are egroup yaani are in form of na amange lakini amineti ang'e egento ekemo ekobwatia ekero okorora omonto akorokwa bikondo. Erieta eri rikorwa ase ebikondo, ebikondo monkeys, eh, nonya nosweta, osweta omanyete na egekondo, kiabwate amarionya amarabu naende amamwamu, kiare kominyoka emete ime buya otakebwate bwango igo buna okagete, naki kiare korokwa osweta. eh, egekondo, naende erieta rinde riosu eria egekondo ekio kiakorokwa enkororo, enkororo, naende kiagotoka sana eforest, naki okogera igoro ria chinkororo ah erieta rinde naende ri- rigocha eh, rirorio na metobo, metobo na emete, emetobo eh, egotoka ase atobu eh, naende emetobo yarenge aina aina, nero mpaka eyekorwa aria amarwaire tofauti tofauti, naende nero oyare korwa esabuni twesiberi twasiberi chianga, timanyeti gose aye ngwatogete engaki eywo emetobo, kwanyora omonto gose atogete emetobo ime akarukwa metobo, na emetobo eywo bono iga nabo orabete onyenyore, lakini eria tandi korete ki, ndire oo rigachete. A History in Orality. A e e Onyando. O eri nerieta ribwate interest enene sana. Onyando igo riruete ase River Nyando. Naende ndibwate omogano oye ase omogusii. Enyando. Inkierokeire Nyando river nyande ekero okoenda Kisumu, abagusii mbamenyete aria, rimo chiroti ibere, chiroti na abanto baria bagotumwa komanya amang'ana ekegendererete ase tomenyete, chigatumwa chichi komanya amang'ana isiko ekiagera bado abagusii mbarenge na orogendo rwabo. rw'okwamboka. Ekero baika orooche oro bakarabuuta oo, riria babuutete, endo ekabachegia aba babere ki bakoroota. Riria bagochegigwa ki bakoroota, bagatama, oyomo agatama gochia aria, na oyomo agasoa rooche. Ekero ekiisiko kiagoteeba naki gwasoire rooche, nonya na ensese rimusu tekonyara gokobwatia. Oria oso aroche amache akamobogoria gochia sobo, eh, na oria onde agatama gochia are, ende egatigara iga agwo. Bono ekero yaba igo, ekanyorekana na orooche rwabakonyire, bakaruruka enyando. Na baria batogete oo, abasacha bakarokwo nyando, abang'ina bakarokwa kwamboka. Timanyete gose monywete. Iga erieta buna onyando igo ribwate e memory na ehistory ase omogusii yarenge during migration eh during orogendo. Orogendo roria rwa okonya koganya korwa kisumu gocha awasi korwa awasi gochia kabianga korwa kabianga gocha kericho korwa kericho gotirimboka gocha manga ayio onsi pi Ekero okomanya ng'a enyando, abanto nkorokwa bare onyando, nabo ogocha kweboria ng'a onyando ng'ai riaruete, kwamanya konya ne chiroti ibere chiarenge ase enya ba- ba- chiare go- goeta oroche, crossing a river, chiare kwamboka roche, ekero chiare kwamboka esi e- e- enda eka ekabagosa, ekero yabagosa, Bagasebererekana ribe agocha koumera na bata o- o- oria ochiete roche atang'aine koyia okomobuna ng'ai yaekwaete agateba gose noroche rwandeta enyando ere oroche rokarokwa nyando mpaka bono. Igo erieta ndibwate eng'encho ase omonto omogusii. Aa tari o nyando rioka igo kwaigure chiabo kabianga aye namarieta ya ye chinkongo, e, kabianga nase engencho etugo y'omogusii yangete koba, ata nebinto bito biangire koba iga, bakarua ororo, bagacha ase bakorichera chiombe, bagatiga erieta ororo, Kericho, ekericha. eh, aaria ase eng'encho biangete etugo, bakabaruka, Kabianga, togende gochia agwo. Bagacha koricha gocha motwe oo. Eh, ekero okonyora twara gwasia abanto na gwasia ng'ombe, ase barenge gotirimbokera, bakayeroka agwo asia. Iga ekero ekorokw- na abanto mbareo bakorokwa gwachi, eh, iga ekero o- o- obwate erieta nomanyete na inki kere nyuma y'erieta erio. Na ebinto mbire biarengeo, amarieta nare abwate okonyora na bono abagusii bange bayaigekire mono ase eng'encho bayanchete. Buna ekero ogotimigwa egetinge bono, amarieta y'ekegusii abang'ina kware koaye gose kware gochora ri'egesaku ria mwanyagetinge. Iga arenge erieta kwamboka, eri riatogete ase enyando, erieta kemunto, kemunto nase amache aererete abuto asoete gocha ense eye asoete gocha ense. agatiga ayande enyancha aria, enyancha nene naria, rakini amache naro abutorete korwa enyancha akarasoa gocha ase oboremo ime iga, eki eki nakio ekemonto eh, naiso nai naende oise korigereria buya ekemonto nkere Kisumu aria ase abagusii baetete, aye noo abanto batokerete obosubati bakarokwa kemonto, eri nerieta ria egesaku. Kwamboka nerieta riegesaku riogotimia ebitinge. Moraa emeraa moraa nomote emete yare gotoka aba nabana batogete emete eyume ekero bagocha ekero togocha neri nerieta riegesaku rikorokwa omosubati ekeratimigwe egetinge.

Ekemore naki kiare gotumeka korora ekemore, eh, was light, eke abasongo bachete bakaroka rimore naende bakaya baka ntoche togambere aywo ensemo eng'ao. Bono ekeru kerubo na erieta nariro ri riegesaku, riaruete ase baria batogete ekerubo. Ekero togotara gocha, ekero toko tokong'anya gocha ase bono tomenyete. Iga amarieta aya nabwate eng'encho eh, na obomanyi bwaye ase orogendo na obomenyi bw'omogusii. Aye erio aondiriri, tokoreboria, mm, amarieta buna amachogu, Machogu igo rikorwa ase enchogu, enchogu nyamete emenge, iga chi- e chinchogu ekero chiechire iga, omonto atoka nabo arogetwe machogu mh. Mariet i- rietandi eriomo omogusi abwate ritabwati eng'encho yaye, ne- ne- nenchera nere chinchogu chiare goeta mpaka recently, egoeta bogirango maate, yaeta gatimaa, yagenda transmara, enchera eywo nintwe twanyesiria. Ekeranto bare goeta agwo engencho yaye bana batoka agwo barokwa machogu na oria aruerete agwo ase enchera eywo during the settlement naende amarieta na amange Matiang'i. Matiang'i erieta eting'i ting'i ya roche eting'i ya roche etiang'i ya roche igo riruete ase ching'iti chimenyete roche ching'iti chimenyete roche buna enchari. eh, ase omonche aria akorokwa korwa chinginti chimenete roche buna engubo nere enchari, eng'oina abanto naende nkorokwa bare keng'oina mm, eng'oina ase egeswahili ne emamba, mamba, ase egesongo crocodile, ekegusii eng'oina, abanto nkorokwa bare keng'oina batogete. Ekero eng'oine erochekaine roche, gose agatokera roche ensemo kia eng'oine ero akaruku k'eng'oina. Noroche? I- kera erieta ndibwate ase rikorwa na eng'encho yaye, aye eriago ndiriri nkonya gokobori inde, ebori yange eriago ria ekegusii ndiriri, ekiagera onye tobwati rieta ria ekegusii, naye naye no- nokumete, nokume aye ekiao goika bwebake riori eria ekegusii onye tobwati ebake aah eriete buna ngubo korwa ase engubo mh twakwaneire matiang'i minto mwanya getinge aye eria aondiriri aah ogochweya kwanyora omonto orokirwe chweya ogochweya kwebori na ogochweya korokwo ninki mh. Amarieta nare bono are korokwa abanto ase eng'encho y'egento kiabete, kebe ekiamakweri gose kebe ase obuya gose kebe ase ebirero. Buna bono, chingigha enchichete, chingigha ekero chiacha ebibu bigakura korwa roche, korwaa ebibu bigakura korwa chinsana ime, korwa rinani ime, mono mono emanga agwo goeta. Na ekero ekebu giakurire, goika chisese na chirochi chikoge, chiamanya komenta uuuuuu, kotebia omonto ng'a egento nkere kegokorekana, timaeti gose bado ngokura chirebe echi togotuga amatuko aya. Chiatebani chiakororerana, abagaka bamanyete igoro y'eng'encho y'esese kobua ng'a uuuuuu, baborani ng'a inki kegendererete, babeka emetwe amoriri ba- batimogete maroba, bateba ng'a oranyore, Gento gete ngocha koba kere. Naende otarenge mong'aini nkware komanya abagusii ibamenyete amo na surrounding yabo. Environmental adaptation was very high. Yaani adopting to animals, their movement, their smelling, their talk. Ekiara ekero chinyoni chikobuga, omogusii are kogotebia na gento gete nkoba kere. Gose ekero okonyora nonya na enyoni emegiro nero. Ntoche tokwanere emegiro y'omogusi. Emegiro nero yaye kwatene gokonyora nyoni igete maambia. Tokora ki? Tobwati enchera eywo. Naende yabwate obomaene. Igo twamenyete na nature. Eh, igo ekero ekebu giakura korwa emanganse, chisese chikabwatera chikabeka, abagusii barenge agwo konya naria gose bachakire ko chaka gotiga ching'encho chiaito ake, mbachi komanya. Ekero baboka amatuko abere bakanyora chingige chiachire, chiarire obori pii, chiarire amaemba korwa mogondo pii, enchara egasoa, ekabidi bono abanto bachake korigia endagera eng'ai etari bori etari maemba. Abanto batogete engaki eyio bakarokwa amarieta amange sana, na amarieta ayio naro mpaka bono. Nonya na Matera naterire, ntaragotebia amarieta tiga ndakoinyoria ogotera, iga ekiagera ang'e kera omonto nakomanyete. Kebwe ngiakura amang'anse, emang'anse kebwe ngiakura, kebwe ngiakura amang'anse.

Ekeando obori bwa baba nyangweso oo yacha yaboria eeh yaboria eeh yaboria baba omotengere nyangweso ndindindi ekobwati ng'a yokorwa naende naki bakogotera lakini rende chingige chigacha chikaria amaemba chikaria obori. Aba bono nabagaaka baikaransire marwa bakoorana, Ekebwe enki akorete? Inki totaigwerete? Abanto batogete engaki eyio bakarokwa amarieta. Oyomo akarokwa Nyangweso, oyonde akarokwa ng'o? oyonde akarokwa Nyabonyi, bonyi na ekegere. Ekemineti the same thing, abande bakarokwa Otete. Korua korua agwo agwo agwo agwo agwo onyore na ase engencho agate aganeirie orokwe erieta buna gesimba. Gesimba nonye riarenge ebisimba korwa ase gesimba omaete enchera atoka nere akorirokwa gesimba gose bisimba. Erieta buna bisieri ekia tarenge o nyomba iga abekire sika aria orokwa bisieri. Erieta buna binyanya. Mh, ayio namarieta y'abanto batakeire. Omanyete enchera nere are kogingerwa otigerwe egesure iga, ase eget- egetio- ege- egetioteri igoro aaria, egetioteri. Ekera arosiwu bono nairanire korwa nchera aria, iga are korokwa gesure gose bisure, orochi? Igo onye gokorokwa amarieta buna ayio, manya ng'ai orwete na eng'encho yaye mh. Igo twatebe namarieta ngocha arenge ase eng'encho y'engaki na ebiro, gose na egento gose esituation yaani eh inki kiaba. Buna bono ebarongo eki na egento kiabete, buna bono ogotakerwa eki na egento kegokorwa. Na ayande na ayande na ayande ntokoyakora onsi ko. ntokunere make buna ayio twakuneire, naye bono eborie minto mwanyagete inge aye ng'aki okorokwa, erieta riao korengereria ng'ai riaruete, inki kegokwanerwa mogano ki ore nyuma y'erieta riao, totebie. Nario okoigwa buya ekero ogoikaransa na abagisangio na abakiare mwachaka go- go- go- gotogania naende gwetogia erieta riao, gwetogia korwa enyomba yao, gwetogia buna aye na omogusii, Bweanchete, eanche, bwanchwe. Oteancheti, togwanchwa. Na ekero bweanchete, igo ogokwana omonwa oo, igo okwana enogo yao, enkwana yao. Ng'a erinde ki ogokwana naye, e- yaani nosinywa egesongo, egento ogosinywa egesongo, kwana ekegusii, oyotaigweti arie interpreter. Bono inki togotumia ere ebinto bia China, twonye ko ko birikire ege Chinese, intwe ebinto biaito buna amagena aya akotaba, inki totari konyarikera ekegusii, kera egento giaito tiga togekora ekegusii omonto atokogoonchora igo na egasi togo create eh eh erinde tonyaye konyora chi-interpreter ba interpre tokore ebinto biaito ekegusii twanche enogo yaito twanche omonwa oito, igo oranyore tokogenderera ekiagera abanto batagete komanya. amariogo aito ntonyabeka gesongo, baria mogokora emete y'amariogo, yarikire ekegusii, emete yaito tiga konyerika egesongo abanto banye gotaboria, yerike ekegusii, twetatire, torende chingako chiaito, torende oboroso bwaito, endagera yaito nyeroke ekegusii ande onsi ase okoyeonia, erinde emanyekane Eh? Twa, twanchire komanyekania abande mpaka noa mbono nonya nyomba mwachakire koroka riba goteba na oyo magokoro mwachakire koroka baba babakoro mwachakire komoroka soso that is wrong that is very wrong Yaani igo mbobe, rok- tumia amarieta aito komanyia abana baito kobasomia igoro ye enogo na omonwa oito. Ntogenderere kogokwana na gokwanera ase enogo yaito, inche okobasemia na omwalimu oo bino nyambane mbwate esi tweanche twanchwe ase okomanya omonwa oito ase tokorwa ase togochia ase engako. Tenena nakore pi, manya namarieta naro agocha agoadopt, yaani agocha ase enchera enyia ase eng'encho y'ebinto biachire totabwate. Amarieta buna bono amarieta na manyange, omonto orokire manyange eywo nenyange. Enyange egesongo is a bicycle. Iga ekero chiachete manyange togatwara amarieta buna manyange. Ebinto binde buna. Ndege, endege na endege, naende na egeswahili, lakini omogusi akobeka i yaba ekegusii. Endege, endege, nabo tobwate endege bakorokwa egesongo is a aeroplane, ntwabwate binto buna ebi. Amarieta na rori, rori, lorry, egesongo, eh, erori, eh, amarieta buna motuka, motuka, na omotoka, omotoka.

noroche adoptive eh yaani go adopt to a situation naende bono nabo ribwate history ritogacherete mmh. Iga amarieta nareo achire kobwatana na eki kiabeire, nkorengeria mwanyigure aye erieta riao ning'o? buya mono.